Em hê jî berdewam dikin di wan esbabê pirsgirêkê ku di malbata de çêdibin, ji wan esbaba me dabû diyarkirin ku bêbextî ye. Yan zan. Gelek cara mirov zanekî bê yan şekekê bê esas dike, ew şeka hana, ew zanna hana mezin dibe bo xatirê ta derecekê ku dibe pirsgirêkekî gelekî mezin. Dînê Îslamê Emrê me kiriye ku em şerefa xwe û irdê xwe em biparêzin. Ta derecekê ku dînê Îslamê îtîbar kiriye, kesê ku di ber parastina şeref û namûsa xwe de wefat bike, bê kuştin, ew îtîbar kiriye şehîd. Demê ku Pêxember aleyhî selatû we selam di hedîsa xwe şerîf de dibêje, Men mate dûne irdihî fehuwe şehîd, Kesê ku di ber irdê xwe de, di ber şerefa xwe de wefat bibe, şehî bê kuştin, îtîbar dibe ku mirovekî şehîd e. Pêxember jî aleyhî selatû we selam di waqiê xwe yê emelî de, di rojaniya roja xwe de ev karê ha jî dikir.

û hewl daye ku çavî vî kesî bipaqênê. Ji bo bidê diyarkirin bêçiqa parastina namûs û şerefê tiştekî gelekî mezin e. Ziman dewreke dilîzê ku malbata xira dike. Em guh nadine vî zimanî û di axivê bêbextiya dixê sukra xelkê de, îşa'a li ser xelkê digerêne bi derew, nerastî. û gulhê herî mezin ji ziman e. Pêxember eleyhî selatu weselam di hedîsa xwe şerîf de dibêje, Divê însan axiftinekê dike, ew axiftinahana ne ji razîbûna Xwedê Teala ye, guh nadiye de, di fikra wî de axiftinekî normal got, lê ji ber ku ew axiftin xedeb, xezeba Xwedê Teala têne xwarê, divê ev axiftinahawî da dixêt agirê cehnemê de, Nabeyna Rojava û Rojhilatê wilo fira. Ziman gelek belayê wê hene. Îşae, bêbextî yek ji wan belayê ziman e. Xîbet, nemîmet, daraw, le'net, sonda bi xeyra Xwedê yek ji wan belayê ziman e. Ev ziman, ev ê ku biçûk e bi hecmê xwe lê mezin e bi tesîra xwe. Şer têne rakirin bi ziman. Aştî tê kirin, xelk tê kuştin, mirov dibê musulman bi zimanê xwe û gelek cara mirov ji îslamê jî derdikeve bi zimanê xwe. Însan zewac dike, însan pîreka xwe diberde bi zimanê xwe. Demek ev ziman tesîra wî na gelekî mezin e. Demê ku însan wê biparêze ziman nîmetekî gelekî mezin e. Û demê ku însan guh nediyê de û jê re her tiştî berdê, ziman dibê belakî gelekî mezin. Ta derecekî ku eshabê pêxember aleyhî selatu weselam ji pêxember pirsiyar kirine, Ya Resûlê Xwedê! Riya xelas û necatê çi ye? Men necat, ewrêka ku mirov azad bike, xilas bike, bi necat bike çi ye? Pêxember aleyhî selatu weselam jê re gotiye, Emsik aleyke lîsanek. Hay ji xwe û zimanê xwe habe. Demê ku Muaz ibnû Cebel sehabîkî pêxember e, ji pêxember re aleyhî selatû weselam pirsiyar dike, dibê ya Resûlê Xwedê, ma gelo em bi wan tiştê ku bi zimanê xwe diaxivin em dikevine agir de? Pêxember aleyhî selatû weselam bersiva wî daye, gotiye, Weke tiştekî bê jî wêtijdiya xwe re nemênê. Ma tiştek heye mastırın go insan dixê agirê cehnemê û li ser defna xwe wî tavê jî agirê cehnemê ji xeyra van tiştê go zimanî wî na bela ser tênê. Ji wan belayê ziman axiftina bêbextî. Di civaka me de ne tîca ku demîr nemaye, ne tîca ku îxlas nemaye, ne tîca ku civaka me xira bûye, ziman jî pê re xira bûye. Ti meyzedekî bêbextî dikeviyê de. Nimûne gelek cara bi jiyana we re derbas dibin, di rojê de dan û standina we re derbas dibin. Yek ji te re dibêjê, Ti filan kesê nas dikê, jinekî xirab e. Ti filan kes nas dikê, mirovekî zinaker e. Însan bê ku tethbît bike, axiftin jê re tê gotin bêbextiya dixê sukura xelkê de, filankes jinekî ne paqij e, laşê xwe, cismê xwe didê xelkê difroşê, irdê xwe tesaholê dixiyê de, filankes mirovekî xirab e, zinaker e. Ti jê pirstiyar dikî, te bi çavê xwe dît ev jinaha xirabiyê dikê? Yê bê na. Demek tu çawa diaxivî? Divê yekî sîqet ji min re gotiye. Tu divegerî ewê sîqet, bira te dîtiye filan kesê zina kiriye, tu bêna yekî sîqet ji min re gotiye. Ewê sîqet kî ye? Ewê sîqet pêxember e heta ku em lê guhdar bikin. Exlebên wan nesaxiyê ku di civaka me de ne, ji netîca ku qîl û qilta ye, û mirovek ji mirovekî neqil dike bêyî ku seneda wê hebe, bêyî ku îsbata wê hebe. Em şerefa xelkê li erdê dixin, em tohma dixwine sikura xelkê de, em weke Qur'ana pîroz nakin. Demê ku Qur'ana pîroz me re dibêje, dibe ya eyyuhellezîne âmenû in câekum fâsiqun binebe'in fetebeyyenu en tusîbû,

Bêbextî li ser keçekê ku ev keça hana heyê wê ji tiştekî nebê. Mucerred gote dît li gel xortekî diaxivê, tu rabê tu tohma zinayê pê ve dikê. Mucerred gote dît telefonê bi kesekî re diaxivê, dibê ku ew kesê hana birayê wê bê, dibê ku bavê wê bê. Demeyze kir got tohmekî herî mezinî xirab xiste sukura wê de.

Dibê got însan bi çavê xwe bibînê û dibê ji ku çar şahidê wê hebin. Got di dînê îslamê de got win sê kes bin û win bibînin keçek zinayê dike. Ti zanê got şerîeta îslamê de uquba te çi ye? Heştê dar li te û li we her du kesê got biterena. Ji ber got bizanibê, got tohma got bi xelkê ve bikê ne hasan e. Nema her kes were û xelkê şeref û namûsa we tedêl wa bikê. Heta got bi çavê xwe jî bibînê, dibe got hûn çar kes bin. Dînê îslamê wextê got ji we xwestiye got çar şahid bin, ji bo xelk xatirê xelk Bahsanî bêbextiya nexê sikura hev de. Di dînê îslamê de demê ku sê kes bin û hûn bibînin ku jinek yan zilamek zinayê dike û tu werê ji xelkê re bêje min dît filan kes zinayê dike, dînê îslamê de ew kesê ku zina kir uqûbe jê re nîne lê tu û her du biraderê te uqûbe ji we re heye. Heştê dar li we dikeve. Ji bilî heştê dar e uqûbe te kedî heye. Şahdebûna we nema li mehkema jî tê qebûlkirin û ya sisî ye ku hûn îtîbar dibine mirovekî fasik.

Îro roj li civaka me kuştina şerefê, tevl û go kuştin ti carî nayê naskirin bi navê şerefê û dînê îslamê ti carî kuştina bi şerefê nas nake. Îro di civaka me de netîca vê bebextiya, netîca ku însan xwe naparêzê, zimanê xwe naparêzê, ev nesaxiya hana, ev nexweşiya hana ketiye nav civaka me de. Serjimara ku îro roj ez karim ji we re bêjim em kurd ji ber ku em li her sêr parçeyê Kurdistanê belkî em ne azad in serjimarekî dirist nîn e lê li başûrê Kurdistanê îro roj ku ku parçekî ji parçeyê Kurdistanê rizgar bûye serjimarek hate çêkirin ku li sê bajarê Kurdistanê li Erbîl û Silêmaniyê û Dihokê dibêjê nabeyna sala hezar û neh sed û nod û yekê Ta sala du hezar û heft duwazdeh hezar û pênc sed keç hatiye kuştin, cerîmetekî herî mezin û exlebê wan cerîme tê ku hate kirin ew keç hê keç bû. Ne şerefa wê pê hatiye lîzandin û ne namûsa wê kesî pê lîstiye. Hê keç e. Netîca bêbextîkê, netîca tohmekê Jiyana xwe ji dest da. Ehlê wê hatin, kes guh nade ku ev axiftina hana çiqa xirabiyê wê heye. Dibê ku birayê wê na, dibê ku zilamê wê na ev axiftinaha guhdar bike û herê ji te behwer bike û tu mirovekî ne rastî wextê ku divê bextiyet xêz û xira xelkê de herê keça xwe yan jina xwe bikujî.

Ev kesên ku kuştina bi navê şerefê jî dikin bere bizanibin ne li gor şerîeta îslamê dikin. Wextê ku rast li gor şerîeta îslamê dikin gelo çima ferqê dixine nabeyna keç û xorta de. Demê ku xort zinayê dike jê re îtîbar dike mêranî lê demê ku keç zinayekê bike jê re dikine hawar û qîrî. Tevlû ku gelek cara em dibînin ji van halatê ku bi navê şerefê tê kirin tê tê tê tê zina çênebûwa. Ya diduwa, kesê go vî tiştî dikê, te ev keça go hate kuştin bi navê şerefê. Wextê go rast, wextê go rast sabit bibê go zina kiriye, uqûbeta wê di şerîeta îslamê di heştê dar a. Keça go zewac nekiribê û zina kiribê, cerîmeta wê, uqûba wê di şerîeta îslamê di heştê dar a. Kê ji te re gotiye raşte dimança xwe û tifinga xwe û şûrê xwe û vê keça ha bikuje?

Keçeke ku gozina kiribê, zilama ku gozina kiribê, heştê dar lê dikeve, heqê bira nîne, heqê zilam nîne, heqê bav nîne, heqê hakim e. Lê mixabin civaka me dûrî dînê îslamê ye. Dînê îslamê pişaşî fehm kiriye. Ji bo xatirê bercewendiyê xwe, ji bo xatirê mesalihê xwe van karê qirêj bin saha îslamê dike û dînê îslamê dûrî van tişte ye. Ji ber vê yekê rastî di peyama îro de ji bo xatirê hûn malpatê xwe biparêzin û ji bo xatirê ku îmana we dirist be divê hûn hay ji zimanê xwe hebin û hûn zimanê xwe biparêzin û hûn guh nedine va bêbextiya. Bêbextî wek ku çawa di nav civaka rûsa de çêdibe, dibe goka ji berfê çêdibe, dest pê dike ji biçûk û pişt re mezin dibe. Ew bêbextî bi ku însanek keçeke li gel xortekî ye heta ku digihê malbata wê dibe ku zinak ir be.

Wîlat devê te bişkê, tu însanekî bêbext î, tu rabê bêbextî dixêz qura xelkê de. Bi vî rengî gerek em teamul bikin. Lê demê ku ez lê guhdar bikim û tu lê guhdar bikî, ev kesê ku Xwedê Teala nav li wa kir ew kirine fasik, cihê wa çêdibê. Dûr de karê xwe dikin û mixabin. Civaka me jî guh didê wan bêbextiya û gelek kesên berî, gelek kesên paqij, gelek kesên tahir ku hatine kuştin, feqîra bi navê zinayê û tu zina nekirine.